میسی بە داهاتی ساڵانەی پێنج سەد ملیۆن یۆرۆ رازی نەبوو، عەڕەبەکان بۆیان کردە یەک ملیارد و دوو سەد ملیۆن یۆرۆ تەنیا لە ساڵێکدا، میسیەر قەبوڵی نەکرد، وتیان دەگەڕێتەوە بارسێلۆنا، بەڵام وا دەرنەهات و لەو بەینەدا هەواڵێکی شۆک هاتە ناو هەواڵە وەرزشییەکان ئەویش ئەوە بوو کە لیونێل میسی، بە فەرمی دەچێتە ناو یانەی ئینتەر میامی، یانەیەک کە تەقریبەن پێنج ساڵە دروست بووە، یانەیەکی تازەیە و بەڕێوەبەرەکەشی دەیڤید بێکامە. زانین چی ڕوویدا کە مێسی پارەی هەڵنەبژارد و بە پێچەوانەی ڕۆناڵدۆ و بنزما نەچووە بۆ عەڕەبستان یاخود سعودیە و لەو هەموو پێشنیارانەی کە هەیبوو لە ئەوروپا وە لە شوێنەکانی دیکە کە پارەیەکی زۆر زۆر تریشیان دەدا بەڵام لەو بەینەدا چووە ناو ئینتەر میامی ئەویش بە چەند لە ساڵێکدا پەنجا ملیۆن یۆرۆ. سڵاوتان لێبێت هاوڕێیان بەخێر بێنەوە بۆ ئەم ڤیدیۆیە ئەم ڤیدیۆیە پاس باسی لیونەل مێسیە کە بە فەرمی ئاشکرای کرد کە چ دەچێتە ناو یانەی ئینتەر میامی ئەمریکا لەو نێوانەشدا لیونەل مێسی هەڤپەیڤینێکی هەبوو لەگەڵ میدیایەک کە بەڕاستی ئەوەی هەوادار و لایەنگری مێسیش نەبێت بۆی ناخهەژێنە چونکە هەندێک هەست و ئیحساسێکی زۆر ناخۆشی تێدا. لەم ڤیدیۆیەدا چاو لەو هەواڵانە و بەپێی ئەو هەڤپەیڤینەی کە مێسی ئەیبووە بزانین بۆچی ئەو پێشنیارەی سعودیە یاخود یانەی هیلالی ڕەتکردەوە کە تا نزیک یەک ملیار و دوو سەد ملیۆن یۆرۆیان دەدا لە ساڵێکدا بۆ پەنجا ملیۆن یۆرۆ چووە ناو یانە ئینتێر میامی بزانین لەو نێوانەدا چی ڕوویدا لیۆنێل مێسی لە هەڤپەیڤینێکدا لەگەڵ ڕۆژنامەوانێکی مۆندۆسپۆر ڕایگەیاند کە دەچێتە خولی ئەمریکا و یاری بۆ یانە ئینتێر میامی دەکات و ناگەڕێتەوە بارسێلۆنا لەو نێوانەشدا دەنگۆیەک هەبوو کە دەگەڕێتەوە بارسێلۆنا چونکە باوکی مێسی چەند جارێک چووە ئۆفیسی بارسێلۆنا و پێی خۆش بوو کە کوڕەکەشی هەر بگەڕێتەوە بۆ یانەی بارسێلۆنا، بەڵام لێردا هەندێک شت روویاندا کە مێسی نەچووەوێ. مێسی وتی، بارسێلۆنا هیچ دەستەوارێکی فەرمی پێشکەشی نەکردووە. لیونێل مێسی لە سەرەتای هەڤپەیڤینەکەدا وتی کە ناگەڕێتەوە بارسێلۆنا و دەچێتە ئینتێر میامی. ئەوە هێستا یەکلایی نەبۆتەوە، یانی سەد لە سەد تەواو نەبووە، بەڵام بۆخۆی وتی کە بڕیاریداوە. لەوێ بەردەوام بێت. ئەو گوتیشی کە بیستم لالیگا ڕازی بووە و دەتوانم بگەڕێمەوە بارسێلۆنا، بەڵام ئەوە ڕاست نییە، دەبوایە زۆر شتی دیکە ڕووبدات. ئەڵبەت لێرەدا پێش وەی کە قسەکانی مێسی گوێبیست بین، لەو نێوانەدا بارسۆلنا تا بیست و پێنج سی ملیۆن یۆرۆی دەدا بە مێسی لە ساڵێکدا، بەڵام واز دەکەم مێسی یەکێک لە هۆکارە گەورەکانی ئەوە بوو کە نەگەڕایەوە بۆ بارسۆلنا ئەوە بوو کە ئەگەر مێسی بچێتەوە بارسۆلنا بێگومان دەبێت زۆر یاریزانی دیکە بفرۆشێت بارسۆلنا چونکە تا پارەی مێسی پێی بەیداکا و بیدات بە مێسی بەڵام بیست و پێنج ملیۆن یۆرۆ لە کوێ و یەک ملیار و دوو سەد یۆرۆ لە کوێ بزانین ئەسەن بۆ بڕیاری داوە نەشتە سعودیە نەشتە هیلال یا تیمە عەڕەبەکان و هاتۆتە لیگی ئەمریکا خود خولی ئەمریکا. براوەی مۆندیال یاخود مێسی راشکاوانە هۆکاری نەگەڕاونەوەی بۆ بارسۆلنا روون کردەوە و وتی زۆر بە پەرۆش بووم بۆ گەڕانەوە بۆ بارسۆلۆنا بەڵام ئەوەی جاری یەکەم بەسەرم هات نەمویست دووبارە بێتەوە و نەمویست جارێکی دیکە بگەڕێمەوە ئەو دۆخە نەمویست چارەنووسم کەوێتە دەستی کەسێکی دیکە. لیۆ لە بەشێکی دیکەی FBVinەکەدا جەختی لەسەرەوە کردەوە کە ماڵباتەکەی خۆی یاواتە بنەماڵەکەی خۆی، لە هەموو شتێک گرنگتر وتی، تا ئێستا گرنگترین شت بۆ من ماڵباتەکەمە یاخود بنەماڵەکەمە. مێسی دانی بەوەش دا نا کە قسەی لەگەڵ خوان لاپۆرتای سەرۆکی بارسێلۆنا کردووە و وتی، جارێک یان دوو جار قسەم لەگەڵ لاپۆرتا کردووە و زۆر قسەم لەگەڵ چاڤی کردووە یاخود ڕاهێنەری بارسێلۆنا، من و چاڤی زۆر بەپەرۆش بووین بۆ گەڕانەوە. مێسی ئەوەشی ئاشکرا کرد کە لە ئەوروپا دەستەوارەی بۆ هاتبوو، بەڵام وەک خۆی گوتی، نەمویست بێجگە لە بارسێلۆنا بۆ هیچ یانەیەکی دیکە یاریی بکەم، بۆیە هیچ یانەم پێ گرینگ نەبوو. یاریزانی نوێی ئینتێر میامی ڕەتیکردەوە بڕیارەکەی بۆ پارە بووبێت و وتی، ئەگەر مەبەستم پارە بووایە، هەرەوکات دەچوومە هیلالی سعودیە، ئەگەر تاوەکو ئێستا ڤیدیۆکەت بۆ دڵ بوو تکایە بۆ دڵگەرمی و پاڵپشتی من پێلاقەیەک بە لایکی ڤیدیۆکە دابدە. مێسی خۆشەویستی خۆی بە بارسێلۆنا و هەندەرانی دووپات کردەوە و وتی سوپاسگوزاری هەندەرانی بارسێلۆنام. هیوادارم ڕۆژێک لە ڕۆژان بە جوانترین شێوە ماڵاوایی لە بارسێلۆنا بکەم. هەربەت لێرە پەرانتێزێک بکەمەوە مێسیش هێستا بەو ئاوات و ئارەزوویە کە ڕۆژێک لە ڕۆژان، یاخود لەو شوێنانەی کە هەندەرانی بارسێلۆنای لێن لەوێ بە فەرمی ماڵاوایی بکات، چونکە ماڵاوایی میسی لە بارسێلۆنا بە فەرمی یاخود لە نێو ستادیۆمەکەدا نەبوو. دەڵێت، خۆشەویستیم بۆ بارسێلۆنا بۆ هەمیشە دەمێنێتەوە، هیوادارم ڕۆژێکی دیکە هاوکاری بارسێلۆنا بکەم. لە خۆشەویستی هاندەرانی بارسێلۆنا تێدەگەم. لیۆ گوتیشی، لە ڕاستیدا زۆرم حەز دەکرد ماڵاوەیەکی وەک بوسکێس و ئالبام هەبوایە، بەڵام بەداخەوە نەبوو. کاپیتانی پێشووی بارسێلۆنا ڕەتیکردەوە بارسا گرێبەستی پێشکەشی کردبێت و وتی، بارسێلۆنا هیچ گرێبەستێکی پێشکەشی نەکردووم، دەستەوارەیەکی بۆ ناردم، بەڵام فەرمی نەبوو و تەنانەت هیچ واژۆیەکشی لەسەر نەبوو، لە بنەڕەتدا باسی پارەمان هەر نەکردووە. مێسی زیاتر گوتی، لە بارسێلۆنا هەندێک کەس پێیان خۆش نەبوو بگەڕێمەوە، وەک چۆن پێیان خۆش بوو لە یانەکە بڕۆم، هەندێک کەس پێیان وابوو گەڕانەوەم بۆ یانەکە باش نییە. لیۆ باسی دوو ساڵەکەی لە پاریس کرد. ئەوەی هەر زۆر لە قسەکانیدا زۆر زۆر سەیرە گوێ بیستی بن دەڵێت ڕاشکاوانە دەڵێم لە پاریس خۆشیم نەبینی و زۆر لە هۆتێل مامەوە دوو ساڵەکەم لە پاریس زۆر سەیر بوو ماڵبات و خانەوادەکەم لە پاریس دڵخۆش نەبوون زۆر نیگەران بووم بۆ ئەوەی لە میدیاکاندا لەبارەی خانەوادەکەم یاخود بنەماڵەکەم ئەوەی دەوترا کاتێک لێیان پرسی دەتوانین بڵێین برینەکەت هێشتا خوێنی لێ دەچۆڕێت؟ مێسی لە وڵامدا وتی بەڵێ تاڕادەیەک وەک پێشتر وتم چونکە نەمتوانی بەو شێوەیە ماڵاوایی لە هاندەرانی بارسا بکەم کە دەمهەویست و پێم وابی شایەنی ئەوەم. هەستێکی خراپ هەبوو. من بە تەنیا کرام بە کەسە خەراپەکە لە فیلمەکەدا. حەزم لەوە نەبوو چونکە دۆخەکە بەو شێوەیە نەبوو. لە کۆتاییشدا لیۆنێل مێسی وتی لە یاریکردن لە ئەمریکا چێژ وەردەگرم. دوورم لە هەموو حاشیە و دەنگۆوەکان و بە هەموو توانامەوە یاری دەکەم و دەمەوێت بەو پەڕی بەرپرسیارێتییەوە و ئارامییەوە یاری بکەم و یەکێک لە هۆکارەکانم بۆ هاتنی ئینتەرمیامی ئەوە بوو کە خانەوادەکەم جێگایان ئەمن بێ و بە ڕۆیشتن بۆ هیلال و سعودیە ڕازی نەبوون. ئەمە بەشێک بوو لە وتووێژەکەی مێسی لەگەڵ ئەو ڕۆژنامەڤانەدا کە بەڕاستی هەستێکی ناخۆشی هەیە دیارە هەندێک ئاوات و ئارەزووی هەنە کە پێی نەگەیشتووە یاخود گەڵی خراپ بوونە بە تایبەت لە یانەی بارسۆلۆنادا. ئەوەی کە دیارە مێسی لە پاریس با بە باشی بۆی نەگوزەراوە و دەڵێت کە خانەوادەکەی زۆر لەوێ نیگەران بوونە، زۆرتر لە هۆتێل دەمانەوە، منداڵەکانی ئەو شێوەیە کە دەبا چووبانە قوتابخانە نەچوونە و هەموو ئەوانەی زۆر بۆ گرینگ بووە و بۆیە لە پاریس نەماوەتەوە. ئەگەر بێین هەموو ئەوانە ئەنجامەکەی ببینین یاخود خڕی کەینەوە لە بە شێوەیەکی کورت و پوخت، ئەوەی لێ دێتەوە کە مێسی پارەی هەڵنەبژارد و بۆیە نەچووە بۆ خولی سعودیە، بەڵام هەرچەند لای من سەیرە کە لەو هەموو تیمە بۆچی چووەتە خولی ئەمریکا، هەرچەند شایەدیش وەکو زلاتان ئیبرایمۆڤیچ بێت، ئەویش دیارە لە LA Galaxy بوو، ئەوە دیارە مێسیش ئەوە چووەتە یانەی ئینتەر میامی، ئینتەر میامی هەروەک باسم کرد لە ساڵی دوو هەزار و هەژدە، دروستکراوە خاوەنەکەشی دەیڤید بێکامە، جگە لەوانەش داهاتی ساڵانەی لیۆنێل مێسی لە ئینتێر میامی پەنجا ملیۆن یۆرۆ دەبێت و بەڵێنی ئەوەشیان پێداوە کاری رێکلام و تەبلیغاتەکەی لەوێ هەر چەندێک پەیدای بکا هەر بۆ خۆی بێ یانی بۆ یانە و تیمەکەی نەبێت بۆ نمونە وابزانم ئادیداس و کۆمپانیای ئەپڵ بەڵێنی ئەوەیان پێداوە کە کاری رێکلام و تەبلیغات و ئادەکانی بدەن بە مێسی واتە کۆمپانیایەکی گەورەی وەکو ئەپڵ لەوانەیە پشتگیری مێسی بکات لەبارەی ماڵی و مادیاتەوە. پرسیارێک کە دێتە پێشێ ئەوەیە کە ئایا یاریزانێک کە لە تیمێکی ئەوروپا دەچتە شوێنێکی دیکە دەچێتە یانەیەکی دیکە ئایا شانسی ئەوەی دەبێت کە تۆپی زێڕین بەدەست بێنێت بۆ نمونە گەر مێسی حەوت دانە تۆپی هێنا ئایا دەتوانێت هەشتمین تۆپی لە یانەی ئینتەر میامی بەدەست بێنێت دوور لە چاوەڕوانی نییە یانە دەتوانێت شتێکی باش بەدەست بێنێت، بەڵام لە کاتێکدا کە یانەکەی زۆر بەهێز بکات، لەو شوێنەی کە هەیە زۆر نەجاتی بدات، بۆ شوێنێکی زۆر باشی بەرێت، دوور لە چاوەڕوانی نییە و دەتوانێت ئەوەش ڕووبدات، بەڵام ئینتەر میامی دۆخێکی باشی نییە، لە کۆتایی جەدوەلە لە لیگەکەی خۆی، لە خولی خۆی لە کۆتایەکەیدایە و هەرچەند جێگای ئاماژەشە چونکە تازە دروستکراوە هێستا یاریزانێکی وای نییە. مێسی لە وتووێژەکەشدا هەندێک باسی لەوە کردووە کە قسەی لەگەڵ بوسکێتس و ئاڵبا نەکردووە، بەڵام پێیخۆشە کە بوسکێتس و ئاڵبا بێن بۆ یانەکە و یانەکە گەورەتر بکەن. ئەوەی کە دیارە لە کۆتاییدا بیڵێم مێسی، ڕۆناڵدۆ، بێنزێما، و هەموو ئەوانە وەک ئەندرێس ئینیێستا تەواو دەبن ڕۆژێک و ئەگەر وەکو من هاندەری ئەم یاریزانانەی بێگومان نزیکن لە کۆتایی یاریکردنیان و هەموو یاریزانێک بەو شێوەیەی لێ دێت واتە ماوەیەک لە تیمی باش دەبێت دواتر دێتە تیمی زەعیفتر لە خولی دیکە. بەڵام لە کۆتایدا خۆیان هەڵیەبژێرن کە بەڵێ لە سەرچۆپی پێ بەردەوام دەبن یا نا. بۆ نموونە ئەگەری ئەوە زۆرە کە کەسێکی وەک ڕۆناڵدۆ دوای تەواوبوونی یارییەکەی، دوای تەواوبوونی تۆپی پێی ببێت بە ڕاهێنەر، بەڵام ئەگەری ئەوەی کە مێسی ببێتە بە ڕاهێنەر کەمترە، هەرچەند پێشبینیکردنی ئەوانە جارێ زۆر زۆر سەخت و ئەستەمە، بەڵام بۆ منێک کە هاندەری. ئەم یاریزانانەم کەمێک ناخۆشە کە هەموو شتێک بەرەو پارە دەڕوات و یاریزانەکان لەبەر پارە ئەو تیمانەی کە خۆشیان دەوێت ئەو یانانەی کە خۆشیان دەوێت و بە دڵ یاری دەکەن نایکەن و دوو پارە دەکەون بۆ نمونە خولی سعودیا وردە وردە بە خولێکی زیرەکی لێدێت بە خولێکی عرفەیە لێدێت و زۆربەی یاریزانەکان وردە وردە بۆ لایوێ دەڕۆن، بۆ نموونە لەوانەیە ئەگەری زۆرە کە ڕامۆس و بەشێکی دیکە لەو یاریزانانەی کە وردە وردە بەرەو کۆتایی دەگەن بشنەوێ، چونکە لەوێ هەم پارەیەکی زۆریان دەدەنێ و هەم باشتریان بۆ دەگوزەرێ. پێش تەواوبوونی ڤیدیۆکە ئاماژە بەوە بکەم، یەکەمین، هەڵبەت هێستا بە فەرمی بڵاو نەبۆتەوە، بەڵام هەر وەک من لە هەواڵەکاندا بە نافەرمی دیتم، یەکەمین یاری ئینتێر میامێی

لە کۆتاییدا ئینتەر میامی هەڵبژارد. هیوادارم هەر چەند سەرکەوتوە لەوێش دووبارە سەرکەوتوتر بێ و خۆم هاندەری میسی نیم بەڵام بۆ من جیاوازی نیە هەر کەسێک یاری جوان بکا من خۆشم دەوێت. ئەگەر ڤیدیۆکەشت بە دڵ بوو هیوادارم ئەگەر چەنێڵمی سابسکرایب نەکردوە سابسکرایبی بکەی و لایکی ڤیدیۆکەش لەیاد مەکە. پرسیارێکیشم هەیە هیوادارم لە کۆمێنت وڵامم بدەنەوە بەڕای ئێوە میسی دەبێت بە ڕاهێنەر یاخود نا؟ ڕۆناڵدۆ دەبێت بە ڕاهێنەر یاخود نا؟ ئەو دووانە چیان لێ بەسەر دێتەوە، تۆپی پێ بەجێ دێڵن بە یەکجاری یاخود نا بەردەوام دەبن و لەسەری دەبن بە ڕاهێنەر؟ تا ڤیدیۆیەکی دیکە ماڵەوە.